nyũmba ya mũro ah, mwĩ thayũ na niĩ ndĩ thayũ ah, nĩ kahinda kangĩ kega twakĩheo nĩ nyene nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩ ĩno itũ njega tũkĩendete ya ũndũire witũ wa mũgĩkũ thĩinĩ wa gũkũ diaspora kana harĩa hangĩ hothe ũgĩkorwo ũgĩthikĩrĩria harĩa itoka cia mũgĩkũ ciĩhandĩte ngetwo ngetĩka marĩtwa ndikĩrĩra gĩcenjia mwangi wa mũirũrĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda na ndĩkĩmwĩraga ah, ha merĩ marĩa ma ũkũri wa thĩ niĩ ndĩkĩ mwangi Ah, no mũriga rwa manduti ngaciarwo nĩ awanwe maina maina ekere ndĩkĩaragia ndĩgakĩgetanio na maitũ na ndakĩrĩ ng'ũndũ na ndĩkĩmwĩra hĩndĩ ciothe rĩrĩa rĩakonoka kuma ngo-inĩ rĩhiũrĩtie ciande rĩtegetetie ruoto tia rĩrorete kũrĩa mbaire niĩ o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ rĩu kĩu cia njung'wa yaku na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya ũmũthĩ ũmũthĩ ndĩra tũrũthĩrĩrie eh, kana mũtumia mũhiku eh, no kana arongoreirio kũhika no akue indo iria arathũkũmĩte angĩkorwo nĩ ararĩ na ngari angĩkorwo nĩ ararĩ na mũgũnda kana kĩ aragũrĩte 50 by 100 kana indo hihi akorwo eh, nĩ arathũkũmĩte e gwa ithe na ti mũhiku indo icio rĩ angĩhika no acitware kũrĩa kwa mũthuri kuhĩrĩria haboinĩ ĩno itũ na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya ũmũthĩ mũirĩtu kana mũtumia eh, angĩkorwo nĩ athũkũmĩte e, tondũ nĩ makĩgĩire kĩo na ũgĩ nĩ makĩgĩire naguo indo iria angĩkorwo athũkũmĩte eh, hĩndĩ ĩrĩa ekũrĩa gwa ithe atarĩ aragĩthiĩ kwa mũthuriwe eh, indo icio ciothe angĩkorwo ona ena mũgũnda ena ngari eh, kana akorwo hihi akĩrĩonagia na nyũmba indo icio ciothe hĩndĩ ĩrĩa atahikĩte angĩgatuĩka nĩ ahika na nĩ agĩthiĩ kwa mũthuriwe ndangĩthiĩ na indo icio kwa mũthuriwe megũthiĩ mambĩrĩrie eh, gwetha indo kumia harĩa gĩtiritiri-inĩ na nĩgetha mekĩre kĩo na nĩgetha gũtikanatuĩke mũico-inĩ wa ũhoro hĩndĩ ĩrĩa gũkĩgĩa na ngahĩha gwĩtuĩke atĩ mũtumia hĩndĩ ĩrĩa makĩhĩtanĩra mũthuri tondũ kĩragwo eh, mũci- mĩciĩ nĩ ndogo mũtumia nĩ aragĩthiĩ akĩra mũthuri wake ona ndakĩrĩ kĩndũ indo ciothe nĩwe wakĩrehire na hĩndĩ ĩyo no gĩkĩgĩe na mbara kwoguo we wahikire wĩ na indo eh, indo icio no ũgĩcoke hihi agĩkorwo thoguo eh, ndwakĩmũtigĩire indo icio nĩ akũrathimagĩra agagĩkwĩra mwana wakwa indo icio ndakũrathimĩra thiĩi mũthereme kwoguo hĩndĩ ĩyo warathimirwo indo icio nĩ thoguo hĩndĩ ĩyo eh, to mũhaka ũtigĩre thoguo tondũ nĩ akũrathimĩra indo icio na amwĩra mũthi mũthereme na mũthuri waku no angĩkorwo thoguo ndakũrathimĩire indo icio eh, ndũgacikue ũcitware kwa mũthuri guo we ũta subscribe ĩte athi na mbere na gũsubscribe mũra hĩndĩ ciothe akahinya button ĩyo ĩ hau na nĩgetha hĩndĩ ciothe ndaikia eh, video ciakwa ũgagĩkoragwo wĩ wa mbere eh, gwĩcinyita na nĩgetha tũthiĩ tũgĩtheremagia kĩrĩa gĩkĩ kĩa maithe maitũ nĩ tondũ ndĩmwĩra kĩrĩa gĩkĩ nĩ kĩaramu no kwandandũra twandandũraga na nĩgetha tũgathiĩ tũkĩhutagia eh, eh, o kahora o kahora ndĩmwĩra ihenya rĩa mũthuri nĩ kwengea na nĩ tũgĩthiĩ tũkĩgomanĩtie nĩ tondũ ndĩkĩmwĩraga ciana icio ciragĩcokia maitha ma itĩ-inĩ nĩgetha magetha make andũ aingĩ nĩ makĩũragia mũndũ ũyũ eh, ũtakĩrĩ na mbuĩ maũndũ maya oi- mamumana nakũ nani gakĩmwĩra kĩrĩa ti mbuĩ eh, mwenji kagwacĩ gatugu nake nĩ ũkĩenjera na hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa we wenda ũndũ ũndũ ũcio no mũhaka ũgakĩhinga tũkamba gũkinya hau ndereti ya ũmũthĩ we ũtacĩĩte we ũtaraikĩte reke tũcĩĩre andũ na nĩgetha andũ magĩthiĩ ma- make- ma- ma- magĩkĩiguaga ndeto ĩno na nĩgetha